Jo, merci och. Also mir hunn en Amendement eraginn als Sektioun Suessem, fir eng besser Liewensqualitéit, fir e gudden öffentlechen Transport, fir douce Mobilitéit an dann awer och géint e Contournement. Dës Dagesresolutioun, déi bett sech ganz gutt an an d'Resolutioun vu virdrun, déi de Serge eis virgestallt huet vun der NAKO. An déi geet ganz, ganz wäit iwwer eis Sektioun eraus. Mir wëllen eis do net den Nimby-Effekt méi soe loossen, well dat ass falsch. Well wa mir kucken, wat hei geschitt, da gesi mer, dat d'Landesplanung bei eis am Land wierklech net esou vun eiser Regierung gemat gëtt wéi se soll, well wann ech gäre Betriber a mäi Land hätt, wann ech gäre Zoningen ausweisen, wou Betriber am Land och sech kënnen usidelen, da muss ech och kucke wouhin ech wéi e Betrib setzen. An et kann net sinn, datt mer e Zoning hunn, Bommelscheier, déi sech an zwou Zoningen aspléckt, nämlech d'Zone d'activité Robert Steichen, wat eng national Zone d'activité ass, an Op Zemmer, wat eng kommunal ass, mat am Ganzen 143 Hektar, an déi ass esou schlecht ugebonnen. Wann ech also weess, dat esou en Zoning esou schlecht ugebonnen ass, da muss ech mir och iwwerleeën, watereng Betriber ech gär dohin hätt. An da kann ech mir net Betriber dohi setzen, wéi e Busbetrib, dee permanent do muss hin an hier fueren an dee permanent duerch meng Dierfer muss fueren. Da muss ech soen als Stat, ok, dee Zoning do ass vläit fir X-Betriber geduet a fir anerer net. An da muss een dee einfach aner Betriber eng aner Alternativ ginn. Zum Beispill hu mer jo Soningen, déi ganz gutt ugebonne sinn un den Autobunnen. Hei an dëser Soning ass eng Mobilitéitsstudie gemaach ginn 2017. Et schaffen 3.500 Leit do. De Gros vun hinne kënnt aus Lëtzebuerg, dono aus Frankräich an dann nach e puer aus der Belsch a ganz wéineg aus Däitschland. Dat si ganz vill Leit, déi héchstwahrscheinlech all Dag mat hirem Auto dohi fueren. Do, deene Leit muss een eng Méiglechkeet ginn. Ech mengen, et kann een net méi eis, eis, eis wéineg zesummenhängend Gringflächen, déi mer nach hunn an déi och nach an engem Natura 2000 agebett ginn, déi kënne mer net opfere fir den Individualtransport. Mir sinn haut am 21. Joerhonnert an nëmme An der, am leschte Joerhonnert, wou mer nach esou geduet hunn, mir mussen nei Stroosse bauen, déi Pläng fir déi Contournement do, déi lungen 72 schonn um Dësch. Dat kann net sinn, datt mir haut déi Léisungen huelen. Mir mussen einfach aneschters denken. An ech menge mir hunn als Sektioun Suessem, hu mir ganz vill dora geschafft, mir hu ganz vill Léisungsvirschléi opgezielt. An wann déi mol all bis gräifen, da brauche mir dee Contournement net, deen iwwregens 130 Milliounen verschléngt. Mir hunn dat hei elo opgegraff, well dat déi rezent Aktualitéit ass. Ech mengen, de Regierungsrot huet dat d'lescht Woch decidéiert. An eise Buergermeeschter huet jo och gemengt, hee wéilt dat elo net méi op déi laang Bänk schiben an et hätt kee Wäert, sech dogéint ze wieren. Esou kënne mir dat net am Raum stoe loossen. Ech sinn zënter 20 Joer op deem Dossier do drun. Ech hu mech scho zënter 20 Joer gewiert an ech wäert och elo net de Mond halen. An ech mengen net ech alleng, mee eis ganz Sektioun steet do hannendrun. Mär wësse ganz genau, datt dat do e Quatsch ass. Déi Strooss hei gëtt verkaf, andeems gesot gëtt, d'Leit, d'Käerjenger Leit, leiden ënner schlechter Loftqualitéit an déi Suessemer Leit wëllen hinnen dat net verbidden, wëllen hinnen dat verbidden, dat si eng besser Liewensqualitéit hunn. Dat ass Quatsch. Déi Strooss hei gëtt just gebaut, well dee Zoning vun 142 Hektar do läit a well do nach ganz vill Plaz ass a well mer do nach ganz vill Industrië kënnen hisetzen. Et geet dorëms, de Camionsverkéier aus Käerjeng erauszehuelen an dat geet leider just andeems een d'Natur zerstéiert an eng nei Strooss baut. Also muss eng ganz aner Philosophie hannendru kommen. Wéi gesot, d'Landesplanung muss mer einfach ëmänneren. A mir hunn nach genuch Zoninge riets a lénks, och an eiser Gemeng, wou ganz vill fräi Terrainen sinn an déi ganz gutt un den öffentlechen Transport ugebonne sinn. Wéi ech scho virdru gesot hunn, wa mir net fäerdeg bréngen als Mënschen op eis Natur, eis Flora, eis Fauna, Opzepassen, wa mir et net fäerdeg bréngen, dat ze schützen, wat näischt kascht, nämlech d'Loft, well déi kascht jo näischt, da kënne mer déi och verschmotzen, wa mir et net fäerdeg bréngen, eist Waasser ze schützen, eis Biedem ze schützen, da kënne mer et vergiessen. Mir brauchen déi, deen Habacuc. Mir kënnen all Geld vun der Welt verdingen, mir kënnen all Firma heihitte bréngen, déi mer wëllen, wa mir herno keng uerdentlech Loft méi hu fir ze ootmen oder net méi, näischt méi hu fir ze iessen, dann hat mer Pech. Ech mengen, dat muss einfach an eise Kapp eran. Eis Regierungen zënter Joerzingten hunn et einfach verpasst, Léisungen ze fannen. Wéi de Belval geplangt ginn ass, ass eis versprach ginn, dat do den Tram rullt, wann dat éischt Haus oder deen éischte Betrib um Belval opgeet. Wat héiere mer haut? Mir brauche kee Belval, mir brauche keen Tram am Süden. Mir man haut déi nämmlecht Feeler am Süden, déi mer joerzéngtelaang an der Stad gemat hunn. Mir mussen dezentraliséieren. Déi Feeler maa mer o nach ëmmer. Et zéien all d'Betriber an d'Stad. Dat heescht, mir hunn e ganze Koup Problemer hei op ee Coup. An ech denken, och deen Deel, datt mer do Bensin an Diesel-Depote wëllen hisetzen op Péierchen, ass och net méi zäitgerecht. Dat kënne mir einfach net hinhuelen a mir mussen eis dogéint wieren. An dofir wier ech immens frou, wa mer haut déi Resolutioun hei géife stëmmen. Merci fir d'Nolauschteren.